Саха сирин күһүнэ хайдаҕый? Кыһыл көмүс солотуунан таарыллыбыт айылҕа дьэҥкир салгыҥҥа килбэйэн, сонньуйан турара хайа да киһини иэйиилээх романсы ыллатыах курдук ээ. Дьэ онтон көмүс күһүн ааһан улуу Добдурга кэлиитэ Таттаан Мииккэ олоҕор биир бэрт дьикти балаһа саҕаламмыта. Тоҕо кинини Таттаам дииллэр эбитэ буолла, ким да билбэт. Таттаам да Таттаам, бүттэҕэ ол. Бэйэтэ да мэлдьи ээх эрэ диир, оннук иҥэн хаалбыт аат буолла. Тетя Маша, кэллэ, ура! Хайа буол, тугу үһүрэй? Түннүгүнэн тахсан бараарыгынна. Туха кэллэ, мене кыдьашта уохти. Таттаам! Таттаам! Ийэлээн бөҕөтө буолла!

Оттуо үлүгэр алдьаххайа буол. Сүөдэр сүттэ. Тыы! Ханна? Дьокуускайга. Сүүс тыһыынчаны үүннэриммиппитинэн табаар ыла баран баран мэлийдэ. Сураҕа суох сүттэ. Өлөрбүттэрэ буолуо. Кэбис Машаовскую не иэмэ. Оттук уонна ханна барыаҕай? Кэлиэ этэ буоллаҕа дии. Бэһиэччиктэр баҕайылар сиэтэхтэрэ. Ол пиһачуттар диэн ол кимнээхтэрий, вампирдар да? Ити эйиэхэ наада тоһохтойуом. Ол кимнээхтэрий? Кэбис, ити куһаҕан тыл. А быһыы да өттө таба хаасыбатта быһыылааҕа. Чэ, Мииккэ, баар суоҕубайым буоллаҕыҥ дии. Көмөлөс. О, хайдах? Күтүөккүн көрдүү Дьокуускайга баран кэл. Уоннаттан атын көрдөһүүм суох. Тухтан эттэххинэ, Маша, онно баран бу киһи бэйэтэ мунар буоллаа дьэ. Ол арай уонча сыллаата армия сулууспалаабыта, ону даҕаны саха иһиттэн таххыбакка Дьокуускай таһыгар туох эрэ тутуутугар үлэлээбитэ, таҥаһа эрэ саллаат. Эр бэйэтэ кыйар үһү. Хайа дьахтарга сытары булуо? Хайсылаах киһи. Тук-тук хаҥаран барда бу киһи. Оттон били таайыскай бах саастарыҥ да элбэх буоллаҕа. Ону ээҥин хантан билэҕин? Киһини наһаа турхаһа киһи курдук көрүҥэ. Оҕордоххыттан муус сүрэхтээххин. Баар-суох биир балтыгар кыһаллыбаккын. Кини хайдах да буоллун? Ээ, Бүөдэр саарбах. Сүөдэр, саха чулуу уола. Дьоһун киһи. Э, бустан өлдө биирэ хуоҕа. Кэллиэҕэ маата, кэллиэҕэ. Чэ, э, суолгун уонна айаххын төлүүбүн. Уоннаттан бу Ольгаҕа уон тыһыынчаны хаалар. Уон тыһыынчаны! Уон тыһыынчаны! Уон тыһыынчаны! Уон тыһыынчаны! Бэ, хаһан бааччыбай бөҕөйгүтэ? Хайа, туох диир буоллун? Хайбытыгар да. Балтын көрдөһөрүм быһа гыныаҥ да, барар буоллаҕыҥ дии. Бэ, ото аһасын, оччоҕуна улууска да киириэхпин бата. Сөп.

Оннуттан бу үөһэ өттүн булааккалаан иһиэхпит. О куорат дьонноро хаччыны тас сиэптэн тыал курдук көтүтэллэр үһү. Дьэ уонна хаччы уох дииллэр даҕаны быһынныбыт ойуннубут дииллэр даҕаны айаннаан аххан биэрэллэр эбит сии Давай

Дьокуускайдыы баҕаһын аалаах этим даҕаны. Э, эти принцип принципке киирдэхэ дурутта. Итини баҕас кыайыахпыт. Хаччыбакын да. Син кыра баара буолуо. Кыра биэс мэһэ уон эн сипсибилигин сөмүлүөккэ баар буоларын. Чаал, давай, давай. Тугу давай? Тугу икки тугу? Тугу икки? Олата тугу? Оксай bu kıyıdaların. Kaççına kal gidi, kaççına kal. Sibiriyim mantar.

Ола билбэт киһим быһыылааҕа. Ким эрэ кытта буккуйда быһыылаах. Администрацияҕа да таттаам табыллыбата.

Мин не про человека дэбин, мин бронь тута дэбин. Ух ты! Женский туалет, анда бардыгын. О, баша. Ол эрээри Таттан, рейстен син биир хаалбата. Командир,

Как вы сюда попали? У вас же нет билета. Вы же регистрацию не проходили? Дык. Абаха дьахтары үрээри гынна буолбат. Саата бөллүөтчү ханна сүтэн хаалла. Сэрепетэх эби буолбаат. Ваш билет. Летчика! Куда? Билет! Что такое? Что за шум, а драки нет?

Икки чаас курдугунан Таптам син Дьокуускай куорат сиригэр үктэннэ.

Тукуно! Ты скоро вернусь! Өскөтүн остановкаҕа биир саха уола уулуссалар туһунан быһааран биэрбэтэҕэ буоллар, киһибит ханна-ханна тиийэ эбитэ буолла? Саарбахты бизнесменнердик. Буолумуна, бизнесмена бары саарбах дьон. Иначе байбаккын. Тугу бу эн билер дьонум дуо? Эн қантан сылдьаҕыный? Тыаттан? Итиннэ бизнесменнер суохтар.

Ээ, кырдьык даҕаны. Уопсайынан маннык катаскаан. Туох эмит ыарахаҥҥа түбэстэххинэ, эбэтэр онно-манна кыбыттардаххына, миигин булаар бу эркин. Мин мантан ханна да ыраатаачым суох. Сөп да? Давай, пока. Кэмниэ кэнэҕэс киэһээлик Таптаам дьэ көрдүүр киһитин булла.

Уонна ты иһин сорукка сылдьар киһи буоллаҕым. Ладно, согласен, на три дня. Паспорт давайте. Сарсыныгар Таттаам киһитин көрдүү милицияҕа аттанна. Гражданин, эн билэ оттомо, төһөлөөх киһи сүтэрин. Уох. Аатах саана уох. Орохтор без вести сүтэллэр. Орохтору булаллар. Кого в морге, а кого в пьяном виде. Оччоҕуна хайыыбытый? Эн кимгиний? Хайдах диэн ыйыттыҥ? Отой аны сүппүт киһиэхэ кимгиний? Өкүтүөтүм ээ. В каком смысле? Хайдах диэн ыйыттыҥ? В каком смысле диибин дии? Ээ, буолтум кэргэнэ, күтүөтүм ээ.

Миниэхэ доҕор буолбатахпын, лейтенант милиции барда хаһыатта. Абыраабыккын. Чуус кутуох. Суох, суох, суох, суох диэбэтим. Федеральный розыска идя. Түбэстин, э? Мэдде атака лэһи дэминэ. Күтөппүн көрдүү. Күттэн дигиннер. Докторе? Подозрительная морда. Бэйэлээх бэйэм мирэй. Кини күлэр булуохпуттан быһырэйдээх. Чахчы да? Чахчы.

Онно онно иһин биир ылыахпыт эттэ. Биһиэхэ бытын да уоҕа. Сиэт. Оччоҕунта дьэн. Тыаттан. Дьабаннык атас. Иэс аата иэс. Син биир мүччү түһүөххүт суоҕа. Онон субугурдук. Билин хаартылыахпыт. Кыайдаххына күтүөтүн иэм боростуҥ.

Уопсана кыдырпаса ол... Тугу? Ээ, былырын быраатым Москваттан бииргэ үөрэммит кыыһын аҕалан кэргэн ылбыта. Дьэ? Былырын быйыл оҕолоннулар. Үчүгэй буоллаҕа дии. Ээ, туох үчүгэй кэлиэй? Хайдах диэн эттэҥий?

Уон тоҕус. Сүүрбэ. Дьэ, манны болатар. Миэхэ эһэ хаччыгыт наадата уох. Сүөдэр иэһэ боруостанна даҕан онон бүтэр. Ты за кого нас принимаешь? Холата хайдах? Партия свидетеля! Iki üç tığın çağın ılıyan!

Военкаттан көстөн кэлбит сиренэҕини ээ! Тугу кылап-кылап инньэ үүтүн курдук көрө олороҕунуй? Народ этин хаанын суптабара сытар ынах тыла! Өйдөбөппүн ээ. Бу эйигин бүгүн эрэ көрөбүн бу. Бу эрэ. Дьыала суох! Мин дьону куттары көрөбүт, үһүс хараҕым аһыллыбытын аатта. Билэҕин доо? Тойонаргем секресторээнигэр кэлэн аһыы олороҕун. Бу бириэмэҕэ саха дьоно аччыктыы, тоҥо, хата олорор. Ону билбэтим кэмнээх буолуо дуо? Оччоҕо дөссө куһаҕан, билэ-билэ олорор эбиккин. Как вы можете быть счастливы?

Тугун баҕас үчүгэй. Сөрүүн салгын курдук киирбитэ. Ол эрэн син бириэскин төлүү иликкин. Ол эрэн син bir баһыылаабаппын. Мен эргэмсик болбатаппын. Мен рабочайбын, тыаһыма бардыгын не? Дьыала суох. Син биир ресторааҥҥа аһыылар оҕун. Оннук суоппар баар үһү да, лапсалаама. Мин корабка кутеппин көрдүө үһүдэбин. Манна кэлэ үтään хаалла. Значит, капут. Ама дуу? Bunu kayar gına. Билиҥҥэ түбэспит киһи сүтэр. Бэрэ ол күдьэтин аты суолу ким димес. Куттаанап үөдэр. Бауван. Улахан сүтүк буолбатах.

Алтынньы Онускина демократия Саха сирин сайдар кэскиллэрэ Ыҥырабыт кэлин кыттыҥ санааҕытын үллэстиҥ Э, Билэр радионан күн-түүн айдаара демократиялар биһиэхэ эмиэ кэлбит буоллаҕа. Хата олохпут дьэ тупсан барааны чахата киирэн истиэххэ. Василий Петрович саха омугун чулуу представителэ буолар. Кини биһиги кэскиллээх киһибит. Сильнэй Россия Саха сиринээҕи салаатын биир тутаах чилиэнэ буолар. Кинини, бэл, Госдумаҕа билэллэр.

Бэйэлэрин биһиги Василий Петровиһы талабытту, кини төрөппүттэри талабытту. Ити кими? Хавра айдаатарай? Киэргүнү? Киэргүнү! Бэрэ бу эһиги хайгыыр Василий Петровичкыт. Тугунан биллибит тус бэйэтэ киһинэй? Туох өҥөлөөҕүй? Дуостал суох. Кини зостой һаҕана правовернай хомуньуус, ол эбэтэр кимиэхэ да биллибэт серой мышка этэ. Ким бу киһини манна киллэрбитэйэ? Тохтоор эрэн, бүт эрэ манта. Ким да болдун, тойон эрэ болдун. Онно

дьонун туһугар төһөлөөх элбэх эрэйи көрбүтэй? Биир илэ бэҕэстээххини, остуола соҕото. Демократиябыт тему буоллаҕа дуу? Бу күн таптаан билэр дьонун, аймахтарын барыларын кэрийдэ да Сүөдэри булбата.

Ээ, арба даҕаны манна университекка бииргэ үөрэммит уолум баар диир этэ. Сорох хамҥанна сыдьааччыбын диэччи. Ханна эрэ мин аадырыһын суруумут буолуохтаахпын. Ай, дьэк. Сүөдэр Сүөдэр куоракка сырдаххына онно түһэн ааһаар диэччи ээ. Ээ бу сылдьар дии. Маны сэнэрдэхтэрэ дии, сылдьыбыт сыыһы булар. көрдөөбүт көмүһү булар диэн. Тээ, хата, хата, assa-assa онно бара сырыттахпына табыллыыбыт дуо? Арсыныгар Таттаам Сүөдэр университекка бииргэ үөрэммит доҕорун көрдүү Сайсаарга барда.

Бииргэ үөрэммит однокурсница Лена, билсэн кэбиһин. Атамын бу баар суох атаһым дьэ. Таттаам, эй! Ким? Миикке, Дима диэн. Чайл, Димас. Уал диэбитиҥ дии. Лена, чэйдэ бэлэмнээр. Конспирация. Олор манна.

Ыһылла хаалар эбит. Буолуо, буолуо. Билби суох. Эһиэхэ эр дьоҥҥо ыһыллар өй баар дуо? Куорат илэчиискэлэригэр түбэһэммин иэдэйдим. Хаартылаатаҕа буоламмын, харчыбын сүйтэрэн истим. Иэспин төлүөм этэ да харчым олох кыра хаалла. Ата харчыта уох тиийдэхпинэ Маша өлөрөр буоллаа дии. Өлөрөр, өлөрөр. Аарбаҕа Дьэ, хайдах гынан быыһанарым буолла? Олох олох аппааһынай дьоннор маны ыһыддьаллар. Өлөрөн да кэбистахтаннар боруок суох. Сапыраста. Тугу эн кини, кинилэри көрдүн дуу? А? Ханна көрдүн? Гостиницаҕа. Буо. Нэриэттэрэ. Анаҕын түһэрмэ үһүөдэ. Жив-уву кэмҥэ хомуйуҥ. Этэргэ чэпчэки. Федя, батааман хайардылы хаһан өйдөнөрүн эбитэ буолла? За одного битого двух небитых дают. Биир да сырыыҥ сөп буолбата да. Дөлүтэ сынньыахтара. Онтон тугу булан ылыаххыный?

Эдэргэ, этэргэ дөбө. Төбөҕүн өрө көтөх ыра. Мин уолаттарын кытта баһаарыстым. Аны эн кинигэ иэһиҥ суох. Ол да хата. Ол да иэһиҥ суох. Хата иэһин суох. Эн? Мен ол кинилэри кытта хааччыламмын сүйэн ыллым. ඈ? Бу мен.

Кэһэ улахан махта. Онуттан бу күтөппү көрөн харарылы бутун иһин. Эдэ. Айаха. Кэбиис наһаа бэхтиэ. Ээ, ыл, ыл, ыл. Ыл, ыл, доҕоор. Ыл, ыл, доҕор. Кэһиэ бардыбыт. Аа, бара, бара. Чэлен, улахан барыыба. Эн соҕон эбэтэ буола хайда булуум эбэтэ буолла. Чабаттар ойоҕун түүтэр. Эссе кэнники эмиэ билсэһи дьиэҕи. Маша, табаар табаһыттан диэн буолбаттар. Аа, саҥа табаар кэлиэхтээх этэ, ону кэтэһэр ырытык. Аа. А? Тоти? Э, олох солото оһырыттым э. Ол иһин кыйын биллэрбэтэҕим. Аа. Табаарбытын суолаһыллар дылы уурдаран бараммыт сразу көтүөхпүт. Эһи кэһиигитин мунньа олорун. Чэ, барыгытыгар привет. Пока. Ленин такой молодой, юный октябрь, иди. Хата, дьэ дордьоммут үөрүү-көтүү бөҕө. Эн биһикки дьэ тардынна хата. Хайханныбыт? Сиэдэй, Ээ, мин бу Дьокуускайга сылдьан дьэ маҥнай эҥин араас кыыс дьахтар кэрэтин кытта ыксалаһан, куустубан, имэрийэн, томоруйан дуоһуйбатахпын дуоһуйдум. ee, Эттэрэ-сииннэрэ сымнаҕаһын, минньигэһин дьахдьахсына биллимэ Ээ, лапсалааба кыһытты. Эн биһикки аайы ол куорат маалы дьахталлара айаастар сылдьыбаттар ини. Эй, эн билбэт эбик. Дьавтобус диэн баар эбит. Ыы, эр киһиэхэ бураллаах устуука. Үтүөлэһии, анньалаһыы күгэнигэр түбэстэххинэ, иннигэр ибитии сыпсылаас самыыга ыҥа дьалла тураҕын кэннигиттэн сып-сылаас түөс сыралҕаныгар сылаанньа ууллар дьэ доҕо таптаап манна куоракка харчылаах буоллаххына кыыс оҕо кырыы кырыытынан Да. Нүүччэ кыргыттарын баҕарар буоллаххына, Хабаровскай, Приморье. Нүүччэ кыргыттарын аҕалан биэрэллэр массыынанан. Бэл ити телевизорга телефоннарын кытта биэрэллэр. Ата саха да кыргыттарын булуохха сөп. Ол бэйэтигэр эмиэ туһунан бизнес. Манна эрийэбит да да, э? Татар. Бу. Скучаешь, иһин диэн бардыкы. Маша биллэҕин оройгун хаһара булуу. Эс! Хаттан биллиэдэ. Мен ден конспиратор бола боллам дии. Атта мен Маша үҥсэн биэрии. Хатта! Это же это! Предательство! Оонньаан этэбин. Хайдах ааттаах атаспынуган биэриэхпин. Обунан баран аһары күннээмэ. эмиэ туохха эмэ түбэһэн хаалыын. Ытаттаан доҕорум барахсан ол иһин соҕотох күтүөтү хайаан Өлүөй аҕар анньан биэриэҕин. Төһө да сүүрбүттэрин иһин билиэт да бронь да көстүбэтэ.

Мантан УАЗ фургон массыыналлыма. О, молодец. Да аллараанан суол баара бүтө да суоҕа ду. Оччотугар аллараанан айаннаан хаалбыт киһи дьэ дойдубутугар бу сөмүлүөтү күүппэккэ иҥинэлэс гыналлыа этэ буллаай. Ким билэр доҕо? Ким билэр доҕу? Наби сылбаччатыгар ото ол сиринэн айанаабыттарын истэ иликпин мин. Быйыл сайын ардах аҕыйах курдуга. Сир кууран аҕай турдаҕа дии. Уонна оттон Соломоно баар буолуохтаах. Бары булуо. Арай таһаҕаспыт итиэнэн баран айаны турдахпытына. Эбиттэр. Эн массынан да тиийэн хаалыа, биһи да таһаҕаспыт тиийэн хаалыа туолла. Барыбытыгар ордук курдук буолан тахсара. Ол гынан баран кутталлаах ээ. Ээ, кыһын буола илик дии. Ара массыынаҕар ыарахан буолара дуу. Хайыбытый биктэр, рискуйдан көрдөхпүтүнэ. Чэ уолаттар, оттон Бороһовалаан да көрүөҕэҥ ээ.

Хата, бу киһи бүлүүгэ тиийэн хаалыллыыһы ду. Бэп пулута тиийэн хааларбыт боллар. Итинник айаннаан бастакы улуус киинин аастылар. Эймэхэҥҥэ икки доҕордуулар олорбуттар. Биирдэрэ участковай, биирдэрэ ход инспектор. Биирдэ кыырсаннар сырдьах салаатыннар ахсыбыттар. Кэпсэппэт дааны буолбуттар. Участковай саас кустуу сылдьан балааккатыгар утуйаһыттаҕына, окуорт инспектор кэлэн өлөрбүт кустарын көрөн баран, докладынан суруйбут улуус киинигэр. Сарсыныгар начальнига участковайын телефонун ыҥыттаран ылар уонна дьэ хабынньахха маннык кэпсэтии буолар. Начальник участковайын мөҕөр. Тоҕобур коньордуугун охот инспектор аатыттан эйиэхэ докладной киирэ сытар диэн. Онуоха участковай соһуйар, мин бұл көҥүлэ көҥүллэммитин кэннэ бултаабытым диэн. Онуоха начальнига этэр, тыһы куһу олорор бобуулаах үһү, оннук сокуон баар үһү. Эн буоллаҕына биэс тыһы куһу өлөрбүккүн диэбит. Онуоха участковай ол мин тыһытын атыырын хаттан билэмин диэбит. Онуоха начальник акаары атыыр кус көтөн истэҕинэ атахтарын ыккардыгар сымыыттара Бу сала бырахан иһэр буолаллар үһү. Ох түстүбүт! Шүө, шүө.

Аппуонньаа, тугунан дьарыктан аҕатый? Ээ, кооперативка үлэлиибин. Били урукку отделениен өртөрүйбүттэр. Хамнас аахсаҕыт дуу? Ээ, барбах. Өссө хадьа олороҕут? Оттон син? Олорор курдук. Аска түөлгөт. Быстаран хааллаххытына, там бу олус кырыыба сиргэ олорор эбиккин дии. Биһиги үйэ сиргэ олорор дьон хайдах эмэ иһин олоруохпутун сөп туруулаһан.

Ээ, букатын суох. Оттон хаһыат иһин кэлэр дуо? Тугу эмит ааҕан тур. Хаһыат үйэ буолла хаһыат туппатаҕа. Оннооҕор улус киинигэр куорат хаһыаттара ый хойутаан кэллэр диэбит. Ол биһигини букатын умуннахтара илик. Киһинэн наахпаттар баалар. Оттон эйиэхэ? Арыый да. Улуус хаһыата кэмигэр кэлэ турар. Уонна дьиҥэр о хаһыат кэллэҕинэ даҕаны хаһыат ааҕа сылдьыахпыт дуо? Биир кэм өрө мөхсүү. Бэйэҥ тускар киирсэ үөрэннэххинэ табыллыыһы, Аппуонньаа. Кутталлаах. Ол-бу буоллаҕына, өрүһүнүөхпүт суоҕа. Онтон араадьыйа хам түмүһүттэххэ, олохпут көнөн эрэр дииллэр дии. Ити кырдьык да. Остуоруйу! Кинилэр тылларын итэҕэйэн даҕаны диэн. Куоратта тэйбэххэ сылдьаннар, хата билиэхтэрэ биһиги олохпутун. Араадьыйа телевизорга аҥаардас тойотто ханна сылдьыбыттарын, хайда мунньахтаабыттарын, тумуулаабыттарын уонна араас артыыстар, туохтар, атыыһыттар баайдар тустарынан олохторун-дьаһахтарын көрдөрөн кэпсээн тахсаллар. Араас шоу-мууһу бөҕөтө, киис-миис, дьэ үрдээх үйэ кэллэ быһыылаах. Бу куоракка диэн иһэбинэ.

Бүрээминэ кини киһи кыайбатах-оппотох туох даҕаны суох. Ымыттан даҕаны көрбөттө үһү. Биһиэнэ да онтон ордубата ини. Уонна мин түбэһиэх куоластаабытым ээ. Кимиэхэ биэрбиппин бу диэн өйдөөбөппүн. Эй, арба, начальнигым ийэм биэрдэ этэ дуу? Боруосталбын туох өйө кэллэ? Мин көрдөхпүнэ оччо уларыйыы суох курдук ээ. Биһи начальникпыт урут да тойон этэ, билигин да тойон. Хонтуора иһэ тобус-туур. Оо, дьобуус элбээтилэр. Манна хата чуумпута миэхэ үчүгэйгэ дылы. Этии охсуу суох. Ньиэрбэ да дьаммаат. Ол гынан баран, наһаа түҥхаһах буолан олорор эмиэ сүрэ бэт. Ханна диэн саккыратыахтара биллибэт, биһигитини тыа дьонун. Бэйэҥ көрдөспүтүҥ диэхтэрэ, бүтүө бүппүтүн кэннэ. Эмиэ да оннук эбит. Ча, кыратык утуйа түһүөххэ. Ахсын халлаан хара сырдыыта барыахпыт. Оннук.

Улахан махталы кытта бу таһаарбытын иһин эйиэхэ доширак биэрэн. Ол туохпутуй бу? Баһылык, ити уукуттан эрэ үсүрүөнэ хотуобус буолар. Тыа дьонугар биһиэхэ туох даҕаны үрдээх үчүгэйэ. Дьокутаат. Чэ, баайда. Чөккүнэ баһыыманы кытта. Чэ, бэйэтиҥ уонна. Өссө да махталы кытта. Но пасарат.

Дорооболору! Баһылык баар да? Глава мин. Откуда приехали? Куораттан. Откуда? Эс, ама хайаан, как приехали-то? Опта иһин тиэн кэллибит. Биһаха оправка надо этэ. Откуда мне бензин? Онна эһи мантан кайын бараха суоҕа. Мантан балтара көстөөх сиргэ очень болотистое место бар. Ону бесполезно проехать. Оча хайыбыты. Оттон машина ставьте. И бэйэҕит самолетунан улетайда.

Хай үһүөдэр, мааса боксорускай курусата боллуҥ дуу? Аны үһүтүөн даҕаны сэрэнээр нокауттуоҕа. Өссөккө халымыр соҕустук кырбаата. Аттан ханан эрэ Аата үчүгэй. Өттө барахсаттар.

Үөрэххэ кыһамньылаах киһи буолаллар. Оттон били, оттон кыһанамын этиэхтээххэ буолбат. Дьэ, убай Миикэ көмөлөһө кэллим. Баар-суох убайым буоллаҕа диэн. Ол хайдах? Күтүөккүн көйдүү дьэ Кускайга баран кэлбэккин ээ.